Jien kulħadd jafni fuq l-insetti u hawn min jafni bħala naturalist, hawn min jafni fuq noqtol l-insetti, pest management, insomma u dak. U dejjem interessani t-trobbija tal-insetti, jiġifieri parti mill-istudji huma t-trobbija tal-insetti. Issa, id-dinja fejn hi sejra? Tafu kemm hawn problemi bl-agrikoltura, bil ma nafx kemm il-forma ta' pollution il-bniedem irnexxielu joħloq, sewwa? U il-vaganizmu, veġetarjaniżmu u affarijiet hekk inħolqu. Waħda mhux bħala health wise biss, imma waħda biex innaqsu l-krudeltà fuq l-annimali. u aħna u oħra biex ukoll innaqsu l-impatt il-carbon footprint li qed jagħmel il-bniedem. Ġifi hi ovvja. Però jien dejjem nemmen li hemm alternattiva l-bniedem mhux magħmul biex ikun eh, vegetarian biss, mhuwiex herbivoru, il-bniedem huwa omnivoru. Omnivoru tfisser li jrid ikollu ammont ta' proteini ġejjin mill-laħam, U u mill-pjanti. Sawa, il-bażi hija pjanti vera, però irrid laħam. Eh, Sovja ħajkun hemm ħajħodha kontri fuq il ħaġa però ir-realtà dik hija anke snina x-xedaq tagħna juri li aħna żviluppajna l-moħħ li għandna wkoll għax aħna aħna omnivori, jiġifieri li nieklu laħam u ħaxix. Alternattivi hemm ħafna u dejjem jiżviluppaw, però jien naħseb waħda mill-iktar li nemmen fija hija li l-alternattiva hija li jkollna insect-based diet. U r-raġuni hija di. L-ewwel nett m'iniex qed nivvinta r-rota jiena, forsi qed nivvinta r-rota f'ċertu tipi ta' insetti, però mhux qed nivvinta r-rota fuq il-kunċett. Pajjiżi Ażjatiċi ilhom jieklu insetti millenja. Issibhom fil-cans, issibhom deep fried, issibhom nejjin li tista' timmaġina noħolqu. E, u jista' jippreżentaw mod diskustanti għalina l-Ewropej, però aħna min aħna biex nitkellmu fejn aħna niklu il-bebbuxu. Daqs kemm hu diskustanti l-babbuxu. U mbagħad niklu l-majjal fih id-diskustazzjoni tiegħu. E, jekk tara kif issir biċċa xanga minn għandna maħaj sal-berger, żgur ma tmissix, ġifieri. E, Ġudik qed nitkellmu minn etika kif nitqażżu l-oġġett. Mbagħad għandek sintendi aħna il-fenek u l-plat tradizzjonali tagħna. Mur ġib l-Ingliżi jiklu l-fenek. Aħna niklu l-majjal, pajjiżi Iżlamiċi ma jmissuħx. Iġu dik hija kollha perspettiva mhux għax huwa jew huwa ħelti jew le. Kull studju li għamilna fuq insetti li jittieklu juri li huma benefiċjali iktar, ħelti eh, iktar għal konsum tal-bniedem, plus li l-carbon footprint hija ħafna iktar baxxa. Mela, biex nagħti dal-eżempju klassiku, jekk inti titkilo ċanga, baqra trid ħan vinta 1000 litru ilma, Trid ettaru art ta' ikel plus li ħa tipproduċi ħafna pollution fejn jidħol il-methane bil-ħmiex tagħha, jiġifieri trid ħafna spazju u affarijiet minn dawn. Jien biex nipproduċi kilo laħam magħmul mid-dud, kapaċi nipproduċih ġo kaxxa minn dawn. Jiġifieri qed nitkellmu inqas minn metru, 60 centimeters. M'għandix għalfejn noħloq dak il-volum kbir ta' ħmieġ, ikel, neqred l-art u x'naf jien. Jekk nitfa' ġiex kilos tista' tgħid kważi second class ikel, ġeww hawn ġeww, minn dak il-ġiex kilos, 2, 2.1, kapaċi noħroġ kilo Wieħed mill-aqwa kwalità ta' laħam. Again, mhux qed nippretendi li n-nies jaqbdu d-dud kif nagħmel jien u jieklu għax jien naf li huwa healthy u huwa farmed. Forsi id-dera id-dajqek, bħalma dajqek eh, burger nejja. Però minnu dan tista' toħloq powders li tagħmel it-tqiq. tagħmel dan il-laħam artifiċjali bħal berg, mhux artifiċjali xejn, mhux magħmul kif aħna mdorrin. Ehm, l-aqwa protein shakes li anka bħalissa diġà daħlu mhux fl-Ewropa biss, imma daħlu anka f'Malta magħmulin mill-crickets. Hemm fabrika enormi l-Italja tispeċjalizza fuq il-crickets. Sawa? Eh, u daw l-affarijiet diġa tant anka l-Ewropa realizzat kemm huwa benefiċjali li diġa ta' go ahead għal erba' speċi ta' insetti Eh, li jistaw jintużaw għal konsum tal-bniedem. Ġifieri intom minn ma nsaqsu għaw Malta, jekk ma tarawx il-labels fuq wara, hemm prodotti diġà qed jitlu Malta li huma insect based, farmed insects sewa, jien li bazzani mhux dak bazzani li il-tipi ta' krips u affarijiet li konna niklu fit-tfulitna biex ma nsemmix ditti, ehm, għadhom bl-istess

Pathogens dejjem jista' jkun hemm, dejjem jista' jkun hemm, però sissa m'għandna l-ebda evidenza mhux bħal ma għandna evidenza bil-mad cow, bil-foot and mouth eh, u ħafna mart ieħor. Fl-insetti sissa l-insetti li niffarmjaw m'hemm xejn li jindika li jista' jkun hemm mart li jittieħed għal bniedem. Issa, speċjalment meta daħal jiġi proċessat, jiġifieri se jiġi ħaj jitnixxef, ħaj jiġi powdered u ħaj jieħu shape kompletament differenti li inti qed tara burger normali però magħmula minn daw it-tip ta' insetti. Eh, hemmhekk oltre oltre li jekk kien hemm xi ħaġa li raġa ġie posterizzat u waħdu. Tkellimna kont qed li kilt l-iskorpjun qed li ma tantxu sejf skorpjun. Ara, u kil dak id-dudu sentopita u eh, eh, Da, ifimni, eh, daw kumbat, inti inti meta qed tikol oġġett nej, speċjalment mis-selvaġġ, Jista' jkun li jkun hemm parassiti li ehm, iġġorhom isawa, plus li għaw miljuni ta' insetti, percentaġġ żej li nafu sissa nafu għax jista' jkun li huwa eh, sejf għal bniedem. Jien ix-xewqa tiegħi li ndaħħal il-ħames speċi U li qed nagħmel għalissa qiegħed li din l-ispeċi qed irrabbiha għal konsum tal-annimali, jiġifieri għal konsum ta' rettili u ta' għasafar. Eh, Il-qudiem nixtieq indaħħalha wkoll fl-akwakoltura u nixtieq indaħħalha għal pezz tagħna bħal klipoqtatis, jiġifieri mhux qed ngħid li klipoqtatis ħantuhom it-tut, intuhom pellets, dry food, magħmul minn dawn l-insetti. Però x-xewqa ultimata tiegħi hija li dan l-insett jispiċċa għal konsum u proċessat jekk jista' jkun anke lokalment għal Malta u għal barra minn dal-insett imma l-approvazzjoni tieħu snin twal. Ġifieri jien kull pass dejjem huwa eh, rebħa għalija. Ġifieri kif qiegħed bħalissa nista' nużah għal rettili u għal safar. Ġifieri hemm domanda li qas il-laħqu magħha. Eh, il-qudiem nixtieq li jkun għal pets u iktar l-ultimatum huwa li jkun għal konsum tal-bniedem. Aħna min-naħa tagħna nagħmlu ħafna riċerka apparti l-exterminator huwa ffukat fuq pest management. Aħna nagħmlu ħafna riċerka fej nistgħu nikkonservaw speċi għax mhux l-ewwel darba tidħol speċi ġodar li tkun benefiċjari. U nagħmlu ħafna wkoll testijiet aħna personali li nittestjaw Mhux kemm inġibu prodott barra minn barra minn Malta, għax li jaħdem minn barra minn Malta mhux dejjem jaħdem fuq Malta. Allura jien dejjem nipprova il-prodotti u dejjem inżomm stok ta' insetti ffarmjati minn għandi pereżempju il-wirdien għall-komuni. Dik dejjem inżomm stok jiena, stok kbir, biex nittestja l-kimika fuqha qabel ma mmur għand il-klijent tiegħi u mmur mhux ngħid ħa nittestja għand il-klijent, nittestja għandi l-ewwel sewwa. U peress li dejjem irrabbi jien, dejjem ix-xewqa li nara kif imorru l-affarijiet. U qbad eh, diversi tipi ta' insetti u waħda minnhom il-Morio worms li hija super super worm beetle insomma. Eh, jew Morio beetle għandha ħafna ismijiet. Bdejt nisperimenta fuqha imma kulħadd dejt ninnota li fl-Ewropa rabbu ħafna mealworms imma di dejjem skarsa. Ir-raġuni skarsa nifhem għax iċ-ċiklu tagħha biex trabbija huwa antipatku. U għamilt viċin sena nesperimenta eh, modi differenti biex niprofa nagħmilha kummerċjalment viabli. U tista' tgħid eh, irnexxieli. Kif irnexxieli kellu jmur investiment pjuttost naqa' kbir fuq għadi, eh, għandek l-investiment tal-kaxxi, tal-materjal biex iddaħħal u tagħmel eh, ħafna investiment ta' esperimenti ta' ikel Eh, kemm jista' jkun ikel naturali eh, minn fejn ħaġġibu kif ħajamel ukoll kommerċjalment vijabbli. U insomma, fil-qasir irnexxili. Għamilt ftit beħ u urejt il-partners tiegħi li isma' dawn huma vijabbli dil ħaġa jekk niffokaw fuqha imma titvera tiffoka fuqha. U apparti li mmexxi l-kumpaniji l-oħra tista' tgħid jiena l-ewwel tfajt jien full time, nesperimenta nesperimenta, u mbagħad eh, impjegajt in-nies. Ehm, Esperimentajna u sibna l-aħjar ħaġa at this stage huwa li jkollna diversi żoni differenti fejn jirrabbu l-annimali għax jekk ikollok kollox ikkonċentrat, jekk għal ars qatt eh, tinfirixlek xi marda jew xi ħaġa, eh, joħodlok kullumkien. Allura għandna ħafna kompartamenti differenti dan huwa wieħed minnhom fejn l-ewwel nett ikun viċin ta' technician tiegħi ħalli t-technician eh, joħsib part-time, full-time l-istock tiegħu u mbagħad aħna nixxerjaw l-istock jew inkella ngħidu ara ħa jinbiegħu 10 kilos minn żona A, ħa jinbiegħu 20 kilo minn żona B. Imma li jkollok is-separazzjoni nafu li jekk għandek post ġie kkontaminat, mhux għax marridlek l-annimal biss, pereżempju għandna tip ta' parassita ehm, tip ta' brimba li tattakka id-dudu, sewwa? Allora, meta dil-brimba ma taħlis minna, eh, ikollok eh, tnaddaf, t-dizinfekta eh, il- dak il-zona partikolari. U ġrata, inti inti tibda tinduna bil-mod il-mod hemm brimba Malti li tattakka ħomlok u tibda tikollok kwantità kbar. Sawa, hemm tip ta' baħrija li tiġi mal-ġwies li ma tfixkilniex, imma jekk ma tagħtix kasa u ma taqbadix, tispiċċa timlik. Allura inti għalhekk ikollok żoni differenti biex inti dejjem ikollok backup plan, sawa? E, u binna għanna għara, insomma, minn dal-istok u dejjem nirfinaw u mhux tal-li biss qed nżid fin-numru, tal-li jiena l-istok li bdejt oriġinarjment dejjem nirfinah biex inġibu aħjar. Mela nażel l-ikbar, nażel l-iktar effiċjenti, l-iktar li għandu ċiklu kapaċi jaġlu malaj, nipprovaw temperaturi differenti, substrates differenti, ġifi Provajna kull tip ta' ġwież li jeżisti lokali, provajna affarijiet naturali, provajna ħxejjex naturali, affarijiet li ssib fis-selvaġġ, imma sintendi li mbagħad jibqa' sostenibbli. U daw il-passi mbagħad iwasslu kar riżultat li ngħidu isma', jaqblilna naħdmu bil-bajtar ta' mhux bit-tuffieħ, jaqblilna naħdmu bil-karotti mhux bil-patata, u affarijiet hekk. Trid toqgħod attent għax kollox huwa kkontaminat bil-bexx, inkluż l-affarijiet li li jiklu n-nies, eh, kollox ikkontaminat bil-bex, jiġifieri dawn l-annimali jiena ma nistax inbiħħumlok bħala oġġett naturali jekk qed tintihom biex nagħti eżempju kaboċċi bil-bex. Allora l-oġġett irid ikun kemm jista' jkun organiku kemm hu possibbli. Eh, kemm hu possibbli hawn Malta jien qatt ma ħan iċċertifikhom 100% organic, f'dan l-istadju għax fil-verità f'Malta ma jeżisti xejn 100% organic. Meta bniedem qed jgħidlek li huma naturali jista' jkun, però min jgħidlek hawn Malta li qed ibigħ organic mhux possibbli. Għax inti biex tkun iċċertifikat organiku jrid ikollok pereżempju l-għalqa ħames kilometri Il-bot mill-eqreb triq. Għaw xi għal għaw Malta li qiegħda 5 km il-bot mill-eqreb triq, jew inkella inti qed tipprova tagħmel ħittek biex iżżomm kollox sewwa u ta' ma ġembek imur bex, bir-riħ il-bex jiġi għandek, hija ċiklu katina. Jekk nuża anke ħmix tal-annimali biex nisperimenta jew hekk, ti tkun taf x'kielet il-baqra. U dak x'wassal fil-prodott. Jiġifieri l-aħjar li nista' nista' ngħid. U nista' niċċertifikhom għax qed nagħmlu scientific papers fuqhom, qed nissempilja kull stage fl-insett ġifieri u x'qed jiekol x'mhux qed jiekol, però dik li bniedem jipprova jbiegħlek oġġett li huwa 100% organic, forget it jekk huwa magħmul mill-Gżejjer Maltin. Allora jien qed nagħmel nipprova nagħmel the best of the best fiċ-ċirkustanzi Maltin, eh, l-annimali nżommuhom humane mill-bidu sal-aħħar Eh, jiexu l-ħajja tagħhom, pereżempju kemm jista' jkunu żgħid insetti li jiexu f'ħajja cryptic. Jiġifieri, fid-dlam. Mela jiena, irridu d-dlam, irridu s-sħana, irridu l-umdità, irridu l-ikel. Għandhom l-arja, għandhom il-paċi tad-dinja u kwiet kemm trid. U ġifieri, stages differenti, dejjem ittihom optimization biex huma jgħixu ħajja aħjar imma iktar minn hekk, iktar ma ttihom il-kundizzjonijiet ideali, iktar se jtuk frott ideali. X'isem għall-kumpanija għandna? Il-kumpanija semmijin hija Insectopia. Ix-xewqa tagħna dejjem kienet Insectopia għax Vera jien bdejt bil-morjos, imma diġà qegħdin nesperimentaw bi tliet speċi ta' wirdien. Qed nesperimentaw b'dud bi bħanfus ieħor, xi speċi ta' ġurati, crickets. U naraw, il-bażi tagħna hija l-morjos, però 'l quddiem naf li ħa nimirħu f'affarijiet oħra. U dejjem kelli x-xewqa, ma nafx kemm hi sostenibbli, Malta li nagħmel insect village. Jekk xi darba nagħmel kum jien nixtieq nagħmel fabrika li nixtieq nagħmel, nixtieq nagħmel villaġġ tal-insetti fejn nagħmel mużew edukattiv fuq l-insetti u nagħmel mużew li inti tista' tidħol f'żoni differenti fejn għandek il-familja tal-ġurati qed tarħhom ħajjin sections. Eh, butterfly house, moth house, eh, nixtieq nagħmel kamra kbira bil-wirdin u dik hija xi ħaġa biex apparti li tiċċelenċja nies Turihom is-sbuħija u l-bijodiversità ta' dawn l-annimali. Meta ġieli rrekordjajt il-kollezzjoni tiegħi tal-wirdien, in-nies mal-kelma wirdien jibżgħu. Jaqq qed jaraw il-wirdiena partikolari, però meta tara l-bijodiversità li teżisti f'dawn l-insetti, għandek wirdien li jixbaħ il-ħriefet, għandek il-wirdien li jixbaħ il-ħanfus, għandek wirdien li jimmimikja wirdien ieħor. U kemm huma benefiċjali, kemm id-dinja ma ddurx mingħajrhom, kemm huma importanti fl-ekosistema. Dawn l-affarijiet li rrid neduka n-nies li minn vilin wieħed mhux eh, kollox ħażin. Immaġa niġġudikaw id-dinja fuq Arnold Ċiberas biss biss huwa l-umanità. Jew Hitler huwa l-umanità. Jew Madre Teresa hija l-umanità. Eh, in-nies magħmulin minn 4 miljun ruħ ta' nies komplessi

Mela, il-proċess tal-mojos huwa da għandek il-ħanfusa. Sewa, il-ħanfusa ehm, għandek il-nisa u l-irġil, hemm proċess biex iwasluha. E, bażikament il-ħanfusa Kif ikollha l-kundizzjonijiet ideali tbidlek? Il-bajd huwa mikroskopiku bilkemm jidher, imma aħna npoġġu indikaturi biex kif ifaqqas għax id-dudu jkun ukoll mikroskopiku tista' tgħid. Iħallilna e, marki li nindunaw li hemm il-bajd. Iż-żgħir, il-larva. Ix-xatt jgħidulu bil-Malti. Kif naraw hekk, e, l-ewwel ħanfus kif ibid dejjem inneħħuh minn kaxxa l-oħra biex għax għandu tendenza kannibalistika wkoll. ehm, u mmexxuh u jibqa' jbid sakemm imut. Id-dudu eh, ix-xatt jiekol jiekol jiekol sakemm jikber kif rajtu hemmhekk isir madwar 5 cm. U il-problema tal-morjos hija li huma fin-natural jgħixu iżolati, allura jekk tħalli dud flimkien qatt ma jagħmlu il-proċess tal-pupation biex isiru ħanfusa. Jiġifieri hija biċċa xogħol antipatika ħafna li dan id-dudu rridu noħolqulu kundizzjonijiet fejn hu jħossu waħdu biex isir pjupa, kif rajt f'idejk, pjupa bil-Malti ngħidulha fostqa. Kif isir fostqa, fostqa nistgħu nitfgħuhom flimkien, narġgħu nitfgħuhom flimkien, ifaqqsu, nagħżlu bejn nisa u rġiel biex nagħmlu ratio tajjeb u narġgħu nibdew iċ-ċiklu. Hemm ħafna xogħol manwali. Hemm ħafna proċessi manwali, hemm proċessi fej waqt li d-dudu qed jikol mod, waqt li qiegħed ħanfusa jikol mod ieħor, e, titiżomhom ċertu ikel u b'ċertu kondizzjoni sħana u ndita u kollox, u biex inti tkun tista' tagħmel harvest tajba, u mbagħad għandek ħafna dak li ngħidulu arbil sieving. Li int il-klijent bħalissa at the stage li qed intieh għall-għasafar, mhux ħadd tieh dat-taħwid, trid ittieh id-dud innifsu, ġifieri meta ttieh kilo qed ittieh kilo dud, jaqbad bih dud biss. U hemm proċess kif tagħmlu u tpoġġieh għax bil-pressure ta' xulxin id-dud jista' jgħaffeġ lil xulxin u huwa proċess ikkomplikat ħafna. U hekk dawn jistgħu jittieklu jew le għadni? Issa, id-dudu jista' jittiekol at any stage. Ovvja, nej l-aħjar jittiekol jittiekel qabel ma jkun l-istadju qabel il-pjupa, qabel il-fostqa. Il-ħanfus ma jistax jittiekol, aqqas jittiekel aqqas mill-annimali għax il-ħanfus jipproduċi ċertu toxins, ċertu wejjaħ li huwa diskustanti. Hawn diversi tipi ta' ħanfus li jistgħu jittieklu, hawn il-mealworms ukoll jista' jittiekel, dak huwa wieħed mill-insetti, wieħed mill-erba' insetti fl-Ewropa li huwa rreġistrat li jista' jittiekel għall-konsum tal-bniedem u l-ikbar industrija fejn jidħlu ħanfus għall-ikel huwa l-mealworms. Il-morrows għadhom lura. Għalhekk dejjem out of stock u mhux available x'naf jien. Però hawn diversi speċi oħra, fit-tropics jiena doqt xi ħmistax-il speċi differenti, però ma niċċajtawx. Importanti li ma nsemmux stejjer Maltin fil-passat fejn kien hemm individwi marru għal xi ċajta jew għal xi mħatra tafgħu insett ġo ħalqhom u spiċċaw b'diżabilità għomorhom jekk ma titlifx ħajtek. Jiġifieri tiċċajtawx għax Hawnhekk qed irrabbu tip ta' ħanfusa, kull ħanfus li hemm barra tista' taqbad u tmur titfa' f'ħalqek, xi jew xi ġurati, dabħalhom jeżistu wkoll friefet li huma kap tajbin għall-ikel u friefet tossiċi. Fil-verità anki l-bebbux mhuwiex tajjeb għal. Anke l-bebbux, jiġifieri.
Għax parassita. Reġa', jiġifieri aħna fortunatament ilna millenja n-nies jesperimentaw ħxejjex benefiċjali, annimali benefiċjali, insetti benefiċjali u qegħdin naħdmu fuq il-passijiet tal-ġganti, sewwa? Jien qed tisperimenta fuq insett li diġà konna nafu li tajjeb għall-ikel għal għall-annimali u għal nies, però peress li diffiċli biex trabbih, ma kien kummerċjalment vijabbli. Jien qed nipprova nwasslu li jkun kummerċjalment vijabbli għax il-benefiċċji li għandu huwa ħafna differenti mill-mealworms fejn jitlu xaħam, proteini u affarijiet oħra.